Diolch i chi gyd am ddod yma. Petai hanner cant o bobl yma, byswn i'n falch. Dwi'n falchach byth o weld gymaint o'n y bobl sydd yma. Gadewch i ni edrych yn ôl ar yn sefyllfa ni. Yn 2004, nath Llywodraeth Cymru gosod targed o gyrraedd, y nod oedd cyrraedd 25 y cant o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg erbyn y flwyddyn 2011. Canlyniad y cyfrifiad, 19 y cant. Mae hwnna yn fethiant polisi. Gwrandewch, petai ysgol yn methu fel yna, bysa criw o Estyn yna bore di Llun. Petai, petai awdurdod lleol yn methu cyrraedd targed fel yna, Bws y comisiynwyr yna bore dydd Llun. Dyma neges sylfaenol ni. Dych chi wedi methu? Tasglu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fydd gyda chi o fore dydd Llun ymlaen. A mae yna dewis. Mae yna dewis. Un ai dych chi'n chi gadael i dod trwy'r drws Rydyn ni'n dod trwy'r ffenest. Diolch yn siarad fi am lobio, dyn ni wedi lobio am hanner canrif. Mae pob un ymgyrch yn cynnwys lobio. Ond os di'r lobio'n methu, dyn ni'n mynd trwy'r drws neu'r ffenest. Dyn ni na. Mae yna tri peth sylfaenol y tu ôl i'r manifesto ni'n goeddi heddi. A'r peth fwyaf allweddol, dyn ni eisiau byw drwy'r Gymraeg, a mae yna pethau hollol ymarferol dyn ni'n rhoi mewn lle yfory i sicrhau y byddwn ni'n byw drwy'r Gymraeg yn y degawd nesaf. Oherwydd, cyfeillion, y degawd yma yw'r degawd tyngedfennol. Erbyn y degawd nesaf, erbyn y cyfrifiad nesaf, Oni bai bod ni'n cael llwyddo i gael y Maen i'r wal, bydd sefyllfa'r Gymraeg yn wirioneddol gryf i Wolves. Mae yna argyfwng. Mae yna argyfwng, a mae gwrthod cydnabod argyfwng yn gamgymeriad difrifol. Dyma rhai o'r enghreifftiau a resymau. Yn y lle cyntaf, y methiant polisi. Faint onoch chi sydd yn cofio, yn 1988, daeth cylchlythyr allan. Oedd y cylchlythyr yna yn nodi'n benodol y dylai awdurdodau cynllunio ledled Cymru ystyried y Gymraeg fel ffactor gynllunio. O ganlyniad i Deddf Rhyddid Gwybodaeth, dyn ni'n ffindio mas mai dim pwynt dim tri o'r holl geisiadau cynllunio a fynnwyd amdano oedd yn cynnwys asesiad iaith. Dim bwyd, dim tri. Dyna cyllid y sylw a roddwyd i rhywbeth i egwyddor a sefydlwyd chwarter canrif yn ôl. Os nad yw hwnna'n fethiant polisi, beth sydd yn fethiant polisi? Yng Ngwlad y Pas, y Basg yn yr ugain mlynedd diwetha, Mae'r siaradwyr Cymraeg wedi cynyddu o 24 y cant i... Basgeg. Siarad y Basg. Siaradwyr Basgeg. O oh, ie, yeah, siaradwyr Basgeg. siaradwyr Basgeg wedi cynyddu o 24 y cant i 34 y cant. Yr ail, yr ail methiant. Methiant buddsoddiad yn y Gymraeg. Dyma un enghraifft i chi. Beth yw'r cyfanswm cyllid sy'n cael ei rhoi i fewn i'r 23 menter iaith ar draws Cymru? 1.5 miliwn. Da. Beth yw'r gylli, gyllideb mae Cadwch Cymru'n Daclus yn cael? 2.6 miliwn. 1.5 miliwn yn cael ei buddsoddi mewn mentrau iaith, 2.6 miliwn Mewn Cadw Cymru'n Daclus, dwi isio Cymru daclus, ond isio cymunedau Cymraeg daclus, a dwi eisiau buddsoddiad yn y cymunedau Cymraeg yna. Cymunedau yn gynta. Faint o arian y wariwyd ar gymunedau gynta? 40 miliwn. Faint o weithiau dyn ni'n clywed sôn am adfywiad economaidd a'r Gymraeg yn yr un anadl? Jyst byth! Faint o arian sy'n cael ei wario ar addysg oedolion yn y gymuned? 5.6 miliwn! Grêt! Pa ganran o'r 5.6 miliwn yna sy'n cael ei wario ar addysg i oedolion yn y gymuned trwy gyfrwng Gymraeg? Llai na phump y cant! Mae angen ni edrych yn ofalus iawn ar gyllidebau Cymru. ac ar y gwariant gan Cyngor y Celfyddydau, Cyngor Chwaraeon a Llywodraeth Cymru, a mi sylwn i nad ydyn ni'n cael y cyfran teg, y cyfran daeddiannol ar gyfer datblygu'r Gymraeg. A dyma'r trydydd, Methiant. Methiant mewn meddylfryd. Carwyn Jones yn deud, mae cydynnu'r polisïau iawn. Mae cydynnu'r polisïau iawn, bys i ddim yma heddi. Mae cydynnu'r polisïau iawn, bys modd yn dal i orfod uh, um, uh, brwydro i gael addysg Gymraeg. Mae cydynnu'r polisïau iawn, bys i ddim yn poeni am ddyfodol y Gymraeg. Mae'r polisïau yn fethiant. Mae, mae Leighton Andrews yn deud, dos o ddim ar gyfwng. Be ydych chi'n disgrifio de? Beth yw e, os nad yn argyfwng? Yn 1991, oedd 77 o gymunedau gyda dros 70 y cant o'r boblogaeth siarad Cymraeg. Erbyn 2001, oedd yn 54. Dwi ddim yn gallu proffwydo na darogan, ond dwi'n awgrymu, mae'n bosib, mewn tair pedair wythnos, byddwn ni'n clywed bod 'na llai nag ugain o gymunedau yng Nghymru gyda dros 70 y cant y boblogaeth yn siarad Cymraeg. Dyna pam bod yn argyfwng. Mae'n argyfwng arno ni yn ein cymunedau ni. Ac mae eisiau i'r gwleidyddion yma i wrando ar y sgwrs ar y stryd, ar y, yn y tafar ac yn y, uh, uh, uh, yn, yn y cymunedau ni. Mae yna wir pryder am ddyfodol y Gymraeg. Dros y 500 mlynedd diwetha, Mae 50 o ieithoedd wedi diflannu, ac mae hwnna wedi chimod, cael effaith andwyol ar fioamrywiaeth a ddiwylliant y byd gyfan. Does dim un astudiaeth rhyngwladol yn deud nad yw cynnal tiriogaeth yn yr iaith frodorol yn allweddol i ddyfodol iaith. Mae e'n allweddol bod ni'n cynnal cymunedau Cymraeg eu hiaith. Os nad ydych chi'n dallt hynny, dych chi jyst ddim yn deall yr angen o ran y Gymraeg. Nawr, dwi ddim eisiau mynd trwy pob un o'r uh, uh, gweithredoedd rydyn ni'n gofyn amdano o'r cynllun gweithredu y manifesto yma. Ond eisiau sylw a tynnu sylw a doi neu tri o pethau jyst i ddangos i chi bod ni wedi meddwl am y math o bethau gellir ei wneud i sicrhau dyfodol i'r Gymraeg. Yn y lle cyntaf, dŷn ni'n galw ar awdurdodau lleol i roi blaenoriaeth i gwmnïau lleol pan maen nhw'n gosod contractau allan. Dyna ffordd hollol amlwg o gefnogi'r economi Gymraeg. Yn y nai, yn ail, fel dŷn ni wedi clywed yn barod, yr holl datblygu tai diangen mewn ymateb i ryw fath o, chymod, pwyllgor cynllunio, arolygaeth cynllunio draw yn Lloegr rhywle. Mae eisiau cael gwared arolygaeth cynllunio yna. Dyn ni eisiau arolygaeth cynllunio yng Nghymru yn atebol i bobl Cymru. Dim i ryw foi mewn swyddfa yn Llundain rhywle sydd yn deud bod angen adeiladu miloedd, dim jyst 850 o filoedd, yn, yn, yn Ninbych, ond degau o filoedd reit ar draws y, y gogledd yma. Tony, rho'r mic reit yn dy geg. O, oh, a siwr rhoi'r mic yn fy ngheg. Esgusodwch fi. Ddim yn siŵr lle mae hyn yn arwain. A'r trydydd enghraifft, dyn ni'n galw'n benodol Mewn ymateb i'r argyfyng yma, y gyfyng yma, i sefydlu 60 o ardaloedd adfywio a datblygu'r Gymraeg, a rhoi'r cyllideb digonol i'r ardaloedd yna i ddatblygu y Gymraeg ymysg y poblogaeth i gyd yn y gymuned yna. A mae hynna'n cynnwys, nid yn unig y cymunedau yn y gogledd a'r gorllewin, ond cymunedau yn y de-ddwyrain hefyd. Dyn ni eisiau'r buddsoddiad teilwng yna. Ac yn erme addysg, pam dyn ni'n derbyn, pam dyn ni'n dal i dderbyn bod pobl, bod pobl ifanc yn cael deg mlynedd o wersi Cymraeg ac yn gadael yr ysgol yn methu siarad Cymraeg. Mae angen chwildro, mae angen chwildro y maes dysgu Cymraeg. Gallen ni rhestru enghreifftiau eraill o'r hyn sydd gyda ni yn ein dogfen. Ond y peth bwysicaf oll yw hyn. Gallwn ni nawr ddim dibynnu ar Gaerdydd, nac ar wleidyddion sydd lawr ym Mae Caerdydd, nac yn wir ar wleidyddion yn yr awdurdod lleol. Mae rhaid i ni creu y cynlluniau yma. Mae rhaid i ni ddod at ein gilydd i warchod ein cymunedau ac i ddatblygu cynlluniau hollol ymarferol a herio